Diolch i chi am ddod. Diolch am y gwahoddiad i ddod atoch chi. Dwi ddim yn siŵr pa fath o hanesydd ydw i, ond rwy'n ystyried fy hun yn hanesydd cymdeithasol. Ac mae yna ddau ymadrodd yn sefyll allan yn fy meddwl i, yn rhai nes i, i darganfod mwy na lai pan o'n i'n credu yn y chweched dosbarth, a hyd yn oed cyn mynd i'r brifysgol. Mae'r ddau yn Saesneg, A roedd un mewn llyfr um, oedd yn cael ei ddisgrifio gan y cyhoeddwyr a hyd yn oed gan yr awdur yn um, uh, omostyngol iawn uh, fel gwerslyfr. A hanesydd ydy Christopher Hill, y diweddar Christopher Hill, yn arbenigwr ar yr hyn i ni alw cyfnod modern cynnar, sef yr unfed ar ail ganrif ar bymtheg. Ac uh, teitl y llyfr yma oedd The Century of Revolution, Christopher Allen sef Marxaidd, a gewn ni ddatblygu hwnnw mewn munud. Ond i frawddeg agoriadol e, dwy frawddeg agoriadol i rhywbeth fel hyn. Uh, history is not just a narrative of events. The task of the historian is to explain what happened. To explain what happened. Ac fy drafodd hwn fi yn seithrwng fy llyged fel petai yn y chweched dosbarth o'r gwahanol gwerslyfrau o'n blaen ni, ond yn amlwg oedd hwn yn gweld fel y brif orchwyl i esbonio, nid jyst i adrodd. A byddwn i fy hun yn ychwanegu at hynny, ac wrth gwrs byddai Christopher Hill yn cymryd hynny yn, yn ganiataol beth bynnag, nid yn, unig, nid yn unig i esbonio sut, ond hefyd pam y pryd arbennig hwnnw y mae rhywbeth yn digwydd. Felly dyna'r ymadrodd gyntaf. The task of the historian, the difficult task, meddai Hill, the difficult task of the historian is to explain, falle dyna lle ddyla'r pwyslais fod, to explain what happened. Mae'r ail yn dod o uh, une uh, gwleidydd Cymraeg o Drydegar, roedd yn aelod seneddol Ros Lenebwy yn y ganrif ddiwethaf, sef y Neirin Bevan, sydd yn enw cyfarwydd i chi i gyd. Ac meddai Neirin Bevan yn un o'i uh, uh, aroethiau, Culture, meddai fe, culture comes off the end of a pick. A mae diwylliant yn dod oddi ar ddiwedd picell, sef y picell oedd yn torri glo. A phan yr oedd Bevan yn tyfu fyny, yr oedd yna dros chwarter miliwn o bycelli glo, hynny yw, dros chwarter miliwn o lowyr. Anodd dychmygu hynny heddi, yndyw i, pan nad oes yr un lofa ar agor yng Nghymru. Ond y mae diwylliant yn dod oddi ar ddiwedd pe- pecell, hynny yw, mae yna gysylltiad rhwng diwydiant a diwylliant. Wel, byddai'n ceisio clymu y ddau beth yna at ei gilydd drwy sôn am uh, gysylltiad hanes a Marxiaeth. Pam ydy Marxiaeth, sef uh, syniadau Karl Marx, yn bwysig? Wel, yn un peth, y mae Marxiaeth wedi dylanwadu yn ddirfawr ar yn A'n dealltwriaeth ni, yn sicr a'r agwedde o'n dealltwriaeth ni a'n dehongliad ni o hanes. Mae e wedi dylanwadu ar nifer o haneswyr pwysig a dylanwadol. Mae e wedi dylanwadu ar nifer o gyhoeddiade, nid yn unig llyfrau ond hefyd cyfnodolion. Wi ddim yn gwybod os ydych chi wedi dod ar draws, mae'n siŵr eich bod chi ac wedi cael cyfle i bori mewn cylchgrawn o'r enw Past and Present, un o'r cylchgronau mwyaf dylanwadol a phwysig a ddechreuodd i i yrfa yn y 1950au. Y mae hanes Marcsaidd hefyd wedi tynnu sylw at swyddogaeth y dorf, nid gymaint unigolion, ond y phwysigrwydd y dorf mewn hanes a sut i roi wyneb i aelodau'r dorf. Ac mae hedi hefyd wedi dylanwadu ar A'r ffaith ein bod ni yn rhoi sylw i bobl sydd yn guddiedig o hanes, y gorthrymedig, y rhai, pobl ar ymylon os mynnwch chi. Ac mae hwnna falle'n cysylltu â hanes llafar y ddown ni ato fe nes ymlaen. Ond y mae y Marcswyr yn cymryd agwedd cyfannol, holistig, totalising, Maen nhw yn ystyried cymdeithas yn ei chyfanrwydd ac yn cwmpasu pob agwedd o fywyd. Dyw haneswyr Marcsaidd at ei gilydd ddim yn jest haneswyr economaidd neu haneswyr gwleidyddol, maen nhw'n ymwneud â hanner ac economi a gwleidyddiaeth a chrefydd a diwylliant a hyd yn oed â'r adloniannol hamdden a chwaraeon sydd yn ddiddordeb gen i. Felly, petai chi'n gofyn i fi beth yw cyfraniad, dylanwad y haneswyr Marcsaidd, yn gyntaf felly, yr ymwybyddiaeth o bwysigrwydd hanes cymdeithasol i uwch nag unrhyw agwedd arall. Nid nhw oedd y cyntaf i bwysleisio yr economaidd y mae harenesydd enwog, Thomas Macaulay, Lord Macaulay oedd yn sgwennu y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae ganddo fe bennod agoriadol, wel ei drydedd bennod mewn gwirionedd, yn ei hanes Lloegr, uh, England in 1685, sydd yn ddisgrifiad hanes uh, cymdeithasol economaidd o'r hyn yr oedd Lloegr, iddo fe, yn edrych fel uh, yn 1685. Ond bys ddim yn galw, oedd neb yn galw Macaulay yn hanesydd um, uh, Marxaidd. Y mae y marcswyr yn ddeniadol yn yr ystyr bod nhw yn mynd i'r afael â chwestiynau sylfaenol a chwestiynau mawr. Pam na welodd yr oes glasurol, cyfnod Groeg a Rhufen, oedd mor athronyddgar a mor glefar, neu ddiwylliant China ran hynny, pan, pam na welson nhw ddatblygiad fel yr oes fel y chwyldro gwyddonol, neu pam na welson nhw ddatblygiad Yym, cyfalafiaeth. Pam y tyfodd cyfalafiaeth capitalism gynta yn y gorllewin? Pam y mae ymerodrwythe yn dirwyn i ben? Beth yw natur diwydianeth, industrialism? Oes 'na gysylltiad rhwng y ffaith bod twf cyfalafiaeth, dywedir, yn Lloegr yn y ddeunawfed ganrif hefyd yn gyfamserol â thwf y nofel? Mae'r rhain yn gyfamserol â'i gilydd, oes 'na gysylltiad rhyngddyn nhw? Yn y cyfnod cyn hynny, yn yr unfed a'r ail ganrif bymtheg, pa gysylltiad sydd rhwng y ffaith mai dyna oedd cyfnod y diwygiad Protestannedd, y modd daeth i at ddarganfod, darganfod y wasg argraffu, y cynnydd economaidd, y chwyldro gwyddonol, twf yn y boblogaeth, Mae'r rhain, cyfnod y rhyfel oedd crefydd, mae'r rhain i gyd yn gyfamserol â'i gilydd, ond oedd 'na gysylltiad, oedd 'na gysylltiadau rhwng y pethau yma, ond mae nid jyst cyd-ddigwyddiad oedden nhw. Ac y mae y Marcswyr yn ceisio rhoi trefn ar y pethau yma. Iddyn nhw, a defnyddio ymadrodd Saesneg eto, mae 'na syniad, history's one damn thing after another. A dyna gyd yw e, cyfres o, o ffeithiau. Ac mae'r Marcswyr yn edrych, Marcswyr yn edrych am Batrwm am ac yn datblygu conseptiau, cysyniadau, concepts yn efe yn Saesneg. A yr oedd Lloegr, yr oedd Marugen i Ewrop rywbryd, ac mae'r Maxwell ychydig ychydig yn yy ben agored ynglyn â hyn, rywbryd rhwng yr yym bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ddeunawfed ganrif, mae Ewrop yn newid o fod yn gymdeithas ffiwdal i fod yn gymdeithas gyfalafol, ac mae'r Maxwell yn disgrifio hwn fel, ac yn ei labelu fe fel, y trawsnewid, the transition from feudalism to capitalism. Maen nhw'n gweld yr ail ganrif ar bymtheg fel canrif allweddol, ac mae Eric Hobsbawm, nad oedd yn arbenigo yn y ganrif honno yn arbennig, ond fe fathodd ymadrodd the general crisis of the seventeenth century, mae rhywbeth allweddol a rhywbeth hollol bwysig yn mynd ymlaen yn y cyfnod hwnnw. Ac y mae, mae'r cwestiynau hynny o ddiddordeb i bobl nad ydyn nhw, nag oedden nhw anfarcwswyr, ond y mae'n cwestiynau y mae y marcwyr yn fentrus ac yn feiddgar a gyda'r dychymyg i fynd ar ei hôl nhw. Felly, beth ydy rhai o'r syniadau Pennaf. Yym, Karl Marx, un yn addi dyma rôl bywyd Karl Marx ac allwch chi ffeithio, mae'n siŵr bod gen i bod chi'n ddigon cyfarwydd a rhai o'r, rhai o'r ffeithiau bywgraffyddol ynglyn â fe beth bynnag. Ond y mae hanes, mae yna batrwm i hanes de. Ar y cynta, a nôl yn y gorffennol pell, mae gyda chi y cyfnod cyntefig, a lle roedd beth mae Karl Marx yn galw y dull Asiataidd, Asiatic, o fyw. Cyfnod cyntefig. Wel na, wedyn oedd gyda chi y cyfnod clasurol, cyfnod Groeg a Rhufen. Ac wedyn, ar ôl cwymp yr, yr ymfodreth Rufeinig, o gwmpas uh, bumed ganrif, oed Cris, mae gyda chi twf yr oes ffeudal, cyfnod ffeudaliaeth, lle y mae grym wedi cael ei selio, uh, ei seilio ar berchnogaeth tir. tir yn berchen yn eiddo i uchelwyr, uh, arglwyddi, aristocracy. Mae'r cyfnod hwnnw yn ei dro yn ildio i'r cyfnod cyfalafol, lle y mae grym yn wedi seilio ar, ar berchnogaeth o gyfalaf, ar arian, perchen arian, perchen eiddo, arian yn cael ei fuddsoddi mewn ffatrïoedd. A dyma gyfnod y bwrdais, y bourgeoisie, y dosbarth canol. Ac fe gaiff hwnnw, ac roedd Karl Marx yn disgwyl i hwnnw ddigwydd bron yn ei gyfnod ei hunan oherwydd roedd yna gyffro yn yr Almaen, i raddau yn Lloegr, mewn gwledydd eraill yn Ewrop, bysa'r cyfnod yma, cyfnod cyfalafol, cyfnod y dosbarth canol, yn cael ei ddymchwel gan gynnydd a buddugoliaeth y dosbarth gweithiol. a proletariat, bobl gyffredin a dosbarth gweithiol, nhw yn rheoli y dull o gynhyrchu a nhw fydde yn dod i rym gwleidyddol. Felly, dyna oedd y patrwm yr oedd Karl Marx yn ei, yn ei ddisgrifio ac yn ei ragweld. Ac yn sylfaen i hwnnw i gyd ydy i ffordd y mae e yn ystwytho Cymdeithas ac yn wir hanes. A mae gyda chi yr, beth oedd e'n galw, yr isadeilydd. Nawr, yr isadeilydd ydy sylfaen economaidd cymdeithas, strwythur yr economi. Yr isadeilydd, the base. Ac uwch ben hwnnw wedyn ydy'r uwchadeilydd, sef the superstructure. Ac dyma ydy syniadau ffurfiau gwleidyddol, y gyfraith, y diwylliant, y grefydd, holl ffurfiau cymdeithas, hyd yn oed i hamddenion, ond mae'r rhain i gyd yn deillio o'r sylfaen economaidd, y bys, y sylfan, a hynny a'r s- sut y mae'r rhain yn cael eu mynegi uwch i ben e, s- y s- base and superstructure. Felly mae'r broses hanesyddol, medde Karl Marx, wedi i wreiddio yn amgylchiade materol bywyd. Ac mae yna ddyfyniad enwog o un o lyfre Marx a gyhoeddwyd yn 1859, The Critique of Political Economy. Mi ddyfynnai fe'n Saesneg gynta a wedyn trose fe i, i, i Gymraeg. The mode of production of material life conditions the production of social, political and intellectual life'. Dyma'r frawddeg allweddol, It is not the consciousness of men that decide their existence, but their social existence that determines their consciousness. Sy'n swnio'n falle yn gymleth ar y clywed cyntaf, ond beth mae'n gweud yw nid yn hymwybyddiaeth ni, hynny ni yw'n syniadau ni, sy'n penderfynu yn bodolaeth, ond yn cyflwr materol ni, sydd yn penderfynu yn ymwybyddiaeth. I ni'n edrych ar y byd, mae'r syniadau i ni'i darganfod a'i ymestyn, mae'r rheiny yn cael eu cyflyru gan ac yn deillio o'r sylfaen economaidd sydd yn waelod y base yna o'n i'n sôn amdano fe. A enw ar y math yma o ddehongliad ydy y dehongliad A o faterioliaeth hanesyddol, historical materialism, ydy un ymadrodd, historical materialism, neu benderfyniaeth economaidd, economic determinism. Ac roedd y Marcswyr yn dadle mai'r isadeiledd oedd yn caniatáu i'r pethau i ni'n ein priodoli i athrylith. dynion a menywod i uwch a deurydd. Cynnyrch y cyfnod oedd Shakespeare. Dywedodd yr economydd John Maynard Keynes nad oedd yn Farcsydd. Um, ond ddywedodd Keynes, England had Shakespeare when she could afford him. Sef, a roedd na nodweddion i gymdeithas oes Elizabeth y Cynta, A roedd 'na, na, roedd 'na gyfoeth, roedd 'na ddosbarth canol uwch, roedd 'na arian yn y gymdeithas, roedd 'na chwyddiant, lle a roedd theatre fel y Globe yn cael ei hadeiladu, a roedd 'na gwmnïau theatryddol a dramatig yn cael eu noddi, a, gan uchelwyr, falle gan y Goron. Mae hon yn gymdeithas sydd ar gynnydd, England had Shakespeare when she could afford him, oedd e'n sgwennu dramâu ar gyfer y gymdeithas honno. Neu bod Isaac Newton, y gwyddonydd mawr ar ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg, roedd e yn gynnyrch Cyfnod arbennig lle yr oedd problemau economaidd, problemau technegol nawr yn codi yn yr economi, ac yr oedd diddordeb mewn problemau gwyddonol, fel mesur pwysau a disgyrchiant ac ystyriaethau economaidd yn deillio o gyfnod arbennig. Pam bryd hynny te? Neu efe, nid bod haneswyr yn unig am esbonio pam, ond pam bryd hynny? Cymryd y cyfnod yma eto o'r blaen os nag 'ych chi wedi astudio nhw gyda'ch darlithwyr yn y brifysgol, falle yn y, yn, yn yr ysgol, cyn dod i'r coleg, ddethoch chi ar draws cyfnod y diwygiad Protestannedd a Martin Luther. Nawr, yr oedd Martin Luther yn mynegi syniadau oedd wedi cael eu lleisio cyn yr unfed ganrif ar bymtheg, ond yn yr unfed ganrif ar bymtheg, am wahanol resymau, maen nhw'n cydio. Maen nhw fel petai yn gweithio. Dyna, yn aml, mewn hanes, ydy apêl syniadau. Wnes i sôn am Isaac Newton, ac mae Newton yn datblygu y syniad o ddisgyrchiant. Gravita- universal gravitation, ddisgyrchiant cyffredinol. Ond dywedodd Newton, Nid fi yw'r cyntaf i ŵoeud hwn, mewn gwirionedd, yr oedd e, ac yr oedd wedi gwisgo fe fyny mewn, ch'mod, dull, dillad mathemategol a ffisegol a neillduol. Ond wede, yr oedd y Groeged wedi gweud hwn, yr oedd Pythagoras wedi gweud hwn. Yr oedd yr Iseldirwyr mewn gwrthryfel yn erbyn Sbaen yn yr unfed yr ail ganrif bymtheg, the Dutch. Ond yr oedd wrth brwydro, wrth frwydro dros eu hannibyniaeth, Wedodd yr Iseldirwyr i ni am fynd nôl at gyfnod gwyriniaeth Batavia, the Batavian Republic. Nawr, bron rhyw fath o, uh, yr oedd rhywbeth hanner tebyg wedi bodoli nôl yn y cyfnod clasurol, yr, da enw uh, Rhyfeinwyr ar y rhan honno i Ewrop Batavia. Ond oedd dim Batavian Republic, ond maen nhw'n ceisio cyfiawnhau i gwrthryfel yn yr unfed ar ganrif bymtheg, Yn nhermau gorffennol, oherwydd yr oeddwn i yn pylu min, blunt the edge, o newydd'deb i syniadau nhw, ac yn y rhyfeloedd crefydd yn yr un cyfnod, yr oedd um, rhai ni oedd yn brwydro yn erbyn y Frenhiniaeth, yn sôn am hawliau Ffranco-Galied, nôl yn a'r pellter hanesyddol niwlog iawn, ond rwy'n edrych am gynseiliau, precedents, fel oedd y seneddwyr yn brwydro yn erbyn Siarl y Cynt yn Lloegr, yn sôn am iau y Normaniaid, the Norman yoke, ac ers cyfnod 1066, yr oedd Saeson go iawn wedi bod yn brwydro yn erbyn iau brenhiniaeth, iau, chimod, yn pwyso ar eu gwar nhw. ac oherwydd bod y syniadau hynny yn od awdurdodol ac yn yy yn eu llesteirio nhw ac yn eu gorthrymu nhw. Pwys ffrwythlon arall a agorwyd gan haneswyr Marcsiaid, neu mae'n ymadrodd arall i fi gyflwyno i chi haneswyr Marxisant, sydd yn air Ffrangeg, sy'n meddwl haneswyr sydd yn tueddu at syniadau Marx, nid bod nhw'n cofleidio Marx, yn ei gyfanrwydd, ac y mae haneswyr Rhun yn dehongli gweithrediadau honedig afresymol y dorf. Nawr, mae hwn o ddiddordeb i haneswyr Cymru yn arbennig. Fe gychwynson ni agor y cwys yma, yn gwyd ni, fe betawn un ohonyn nhw, ond gŵr enw George Roudé, oedd yn Sais o dras Ffrengig a oedd yn gweithio yn Awstralia ar y pryd, fe sgwennodd e lyfr dylanwadol â'r teitl The Crowd in the French Revolution, ac mae fe'n sôn am y dorf di-wyneb a anystywallt a wnaeth ymosod ar y Bastille yn 1789, a drwy hynny arwain at ddymchwel y Frenhiniaeth a'r Chwyldro yn Ffrainc. Ac yr oedd dros y canrifoedd, fel yr oedd yr awdurdodau ar y pryd wedi gwneud, wedi diystyru rhain fel, fel ni'n gweud, gweillion cymdeithas, neu fel sbwriel cymdeithas yn bobl, a, a dim diddordeb yn y dyfodol, uh, neu hunan les, neu dim byd, hollol, just, uh, yn, uh, yn uh, ymddwyn yn hollol uh, anystywall a gwyllt ac angyfrifol. Ond fe drychodd uh, uh, Rude ar um, gofnodion cyfreithiol cyf cyfnod, a sylwi fel yr oedd Llwynir wedi cael eu carcharu am eu ymddygiad, yn dod, o'n rhai ohonyn nhw yn siopwyr, yn fan gyfreithwyr, pobl eitha' cyfrifol a diddordeb mewn i cymdeithas cyfoes, ac am weld y gymdeithas honno yn newid. Nawr, y mae haneswyr fel Eric Hobsbawm, fel Edward Thompson, fel uh, David Jones, DJV Jones, yng Nghymru, Fel Dai Smith, os ydych chi'n edrych ar y terfysgoedd yn Tonypandy yn 1910, David Jones yn edrych ar terfysgoedd Rebecca, Gwynalf Williams yn edrych ar Ferthyr yn 1031, yn gweld falle bod yna batrwm yn y ffordd yr oedd y pobl, doedden nhw ddim yn anghyfrifol, a mae, mae gyda nhw syniadau o beth maen nhw'n wneud, Mae ganddyn nhw yym objectives neillduol a maen nhw'n gweithio yn ôl i syniadau nhw o'r gorffennol, yr oedd y pethau yma, yr oedd yr hawliau yma, yr oedd yr oedd y cyfiawnderau yma ganddon ni ar un adeg, i ni'n brwydro dros gyfiawnderau, a pan ni'n edrych hyd yn oed i'r i gyfnod y Dirwasgiad yn yr ugeinfed ganrif, ardal yn Neirin Bevan, Yn y 1930au roedd 'na gwrthdystiadau yn erbyn y Means Test, y prawf moddion ac yn y blaen mewn llefydd fel Tredegar a Blaenau, Blaenau Gwent yn y 30au, ac roedden nhw'n sôn am eu hawliau nhw yn nhermau beth oedd y Siartwyr wedi dymuno. Nôl yn y 1830au a'r 40au oedd 'na ymwybyddiaeth hanesyddol, yr apêl at y gorffennol. Ga i dynnu'ch sylw chi, os nad 'ych chi'n gyfarwydd â hi yn barod, ag erthygl Ddiddorol iawn, sydd yn yym edrych o'r safbwynt yma ar y teirw Scotch. Chimod os chi 'di clywed am rheini, yr Scotch Cattle oedd yn yy undebwyr y Llafur cynnar ym Mlaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd yn y 1830au. Ac mae Rhian Jones yn rhif un o'r yy Welsh History Review, Cylchgrawn Hanes Cymru, Yn ystod y ddwy flynedd diwetha', mae dim ond dwywaith y flwyddyn mae'n dod mas, yn ddigon hawdd i chi ddod o hyd iddi. Mae'n bwrw golwg ar yr hanesyddiaeth ac ar sut y mae haneswyr wedi ceisio esbonio a cheisio gweld rheswm a rhesymolder mewn pethe sydd wedi cael eu disgrifio jyst fel mob riots. Dyw'r mob ddim yn mob, maen nhw'n bobl Hynny yw, dwi ddim yn âdyn nhw am gyfiawnhau hwliganiaeth, fe gewch chi hwliganiaid yn cysyllt hunan â phob math o gyffro. Ond mae yna gnewyllyn, a falle bod y mwyafrif ohonyn nhw â syniad ar ryw rhaglen beth maen nhw'n ceisio ei gyflawni, ond i'r awdurdodau wrth gwrs a maen nhw jyst yn dorf ddi-wyneb. Wel, edrychwch ar ddehongliad Rhian Jones o'r Scotch Cattle, y teirw Scotch, ond mae hefyd yn cyfeirio at Waeth, Rude, Edward Thompson a'r Wraiet fwyd yn yr ddeunawfed ganrif ac enghreifftiau o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ac maen nhw hefyd yn benthyg syniadau a rhywbeth arall, dyma beth ydy Marcswyr neu bobl sydd yn mewn cydymdeimlad â Marcswyr yn gwneud, yn benthyg syniadau o ddysgyblaethau eraill, yn arbennig y dysgyblaethau